Io, ne le ʋe me ko medo gbe na ame ɔse be fɔ la mese le asiwɔe, eya nye biabia gbãtɔe mebia tso Mawu sogbo li sa wa na ame sia ame. Nu yi ne le kpɔkpɔ le nyo mɔ dzi fifi la eya nye be leke wo yɔnɛ pie ame le yɔ eh enu ya enɔ wo fone me makɔ ga kɔ wɛo makɔ sika kɔ wɛo makɔ light kɔ wɛo. Ne wòe data viɖe le asiwò ko ɖee, enɔ ne nɔ fon me nawɔe. Ne ŋu ke nàzi zi ɖeka twenty four hours, nàzi zi ɖeka abe ale mele zi fifi lea, woawɔ advert viɖe le edzi ekema ekpã. Èkpɔe ɖa ɖe. Advert viɖe ko ya woawɔ le edzi. Ya ne ega egale lucky ne wogadze edzi nawɔe ya wònye be ne va kpɔ WiFi le zazã la, akpe ɖe eŋue. Mía tɔ yiwo le Amerika kple US me nɔ mía ƒe ŋkɔ se paa. Egɔme nye be YouTube nana m report be miawoe le nye kpɔ wu. Ele nyɔ account me kpɔ fifi la, ega yi ne le kpɔkpɔ le mɔ dzi me kpɔ trɔ zu ga o. Enu ku ye ne kpɔ Nigeria video me wa kpɔ be ame geɖewo le ema ne amewo account le wo si abe 4000 kple dziwo 5000 kple dziwo. Paya ɖe me ƒo nu tsoŋ va yi le video ɖeka me be enu ya ɖeka pɛ ɖee, ɖeka pɛ wole dzra thirty four dollars, thirty six dollars. Nyi tsɔ eyi dzi va yi nɔ forty six dollars ma me gatrɔ gbɔ va. Ele ƒe me le le ŋkɔ nye se ɖe me be ɖe kpekpeɖeŋu ya ta me va mɔ dzi. Kɔli nke le video ya te ne na wo nu ka. nanɔ maini woma xɔ galasi wɛ olo wo wifi alo wo data kple wo foni le asi wɛ ɖee eya koe mile dzodzo le traditional system wo me kɔ yi ɖe nuka manual operation kɔ yi ɖe digital operation me miame yio me nyawo ɖee Miawo ta meva mɔ dzi. Nyemedi be makɔ nye ansa kɔ ɖe nyewo kotoku me anɔ ɖuɖu nye ɖeka eƒe ne nye ame nɔ ŋu dɔ wɔ. Nyemelé ŋku ɖe ŋu o. Ŋtsɔ aƒe me va kpɔe be e sigbe ɖe nu yi mele wɔ abe fefefefe ɖe ega ya wònye. Ne amewo kplɔ wò do ɖe ye amewo mele eh, nua manage na wɔ o ɖe, nu yi nàva wɔ nye be nàva zi ba tinya. ɛɛ, ta mazi ba te fifla. Mi ga le gbe dzi ɖo, mi kpɔ mia tɔ enyi ma la ƒa do, wo le gbe ɖo ɖa. Ekpɔ ɖa me yo me te wu invite enyi ma ta me kpɔ ba me ɖo la lɔ dɔ ta dzi be ma nyɔ wɛ ne me di be ma nyɔ wɛ ɖe. Eke ma mazi, ele ke wo ne mazi ba te ya. Ɛɛ, me nyi app de ka ya ele asi nyo lo, wo sugbɔ veve ɖe. Eya wo pete ɖe, ɖe ko mi kɔ de phone dzi. woli le gbɔgbɔ ta ma pin oo amewo kpɔa ee ame yiwo me pin o ema infɔmeshin yi ɖewo tsi na wo be wɔ ela lɔ dɔ me nɔ ne wokpɔ oa ekema wòava lé ŋku ɖe nu kple susu be mía ƒete mía main míakpɔ ŋgɔgbe dede na gbee. Dagbe ame bia na ame sia ame lɔ ne meva mɔ dzi ya ku me kpɔkplɔ. Eya nye medi be makɔ va aƒe o vɔ leke nakɔ wɔe. Be ame ne xɔ dziwò se de sometime edze be nakɔ nuwo kɔ fia woe Hã ne wokpɔe be míeɖe wogbɔ figbɛ le asi be pay va wɔe be menye nu me woaxɔ ate ŋu afia ame ɖewo pay ekema e, wotse se. Aha. Anyway, mebia dagbe na ame sia ame. Ɣletia ƒe nuwu wobe KYC yiwo ata si wɔwɔ. Ta ne te ŋu kɔ akaunti afifi la la, ewɔ KYC ko evo. Ega age ɖe kotoku me na me. Wonya multiply eya thirty dollars. Aha, nye mewɔ dɔ ɖeke o ɖo. Twenty four hours, ŋkeke ɖeka ma zi zi ɖeka ye, ŋkeke ɖeka ma zi ɖeka ya ko mele wɔm. Ekpã, mebia ɖe gbe na ame sia ame me be ne ekpɔ video vɔ ɖee, mègakɔ da ɖe ɖokuiwò gbɔ o, mɛ be wòasɔ ame ɖe si. Ɛɛ, program le nua me gbogbo ɖe yi wome ate ŋu akɔ fia wòa, vovovo mele o. Woate ŋu ayi ɖe youtube ŋutɔ wòa va kpɔ nuwo ƒetee me. Ɛɛ, wole yɔna ɖe be magnet. Magnet ye ya nye be nu yiwo le ekpɔa, nyewo dashboard ema. Account ɖe, mi lock kɔ da ɖe. Me lɔki me nye gbe yewo game de kaka gbɔ eh ta wo release ye yewo mate ŋu ade nye ma mate ŋu ade over three hundred and seventy seven eh na multiply kɔ thirty seven dollars alo thirty six dollars minimum ema lo ne nakpɔ be nene ye le account eme. aƒe nine hundred susɔea nɔ fi ma mega le mine ni egɔme nye be womekpɔ taxi be ne amewo no taxi mine o sometime game ava do be womaganɔ be nàga mine kple wo foni o ekpɔe ɖa ɖi ahan enu ma ta mi va mɔ dzi white paper aɖe ya nye road map eh ta wòate ŋu akpɔ white paper me ŋutɔ naxlẽ le fi eh dagbe ame bia na ame sia ame mena gblɔ lo. Mègakɔ vidzẽ kɔ ɖaɖɛ ɖokuiwò gbɔ o. Mɛ ba sɔ amesiame si ne agbe ne vivi na mí. Nɔvi lɔlɔ̃woe, míanɔ kame.